Ирыстон хӕхбӕстон цӕугӕйӕ, нӕ равдыстӕн ӕрмӕг ӕмбырд кӕнгӕйӕ, мах бирӕ хорздзинӕдты кой кодтам алы кӕмттыл дзургӕйӕ. Бирӕ цымыдисаг хабӕрттӕ ӕмӕ тӕмӕссаг сусӕгдзинӕдтӕ хъуыстам бынӕттон цӕрджытӕй. Бирӕ рӕсугъд ӕгъдӕуттӕн уыдыстӕм ӕвдисӕн бӕрӕгбӕтты рӕстӕг. Ӕмӕ-иу алы хатт дӕр, хистӕрты мысинӕгтӕм хъусгӕйӕ, нӕ цӕстыты раз слӕууыд Нӕ фыдӕлты ӕмбисонды рӕсугъд хӕххон царды ныв. Ӕмӕ йӕ коймӕ не ппӕт дӕр ӕнӕмӕнг дзаг кодтам ацы табуйаг зӕххы ӕгӕрон фарн ӕмӕ кадӕй. Уымӕн ӕмӕ ирон ӕхсӕнады сӕрибар, уӕздан, ӕгъдауджын цардӕй аивдӕр ӕмӕ куырыхондӕр зын ссарӕн у ӕнӕхъӕн зӕххы къорийыл. Афтӕ зӕгъӕн ис, ӕмӕ ирон адӕм хӕххон тызмӕг уавӕрты цӕргӕйӕ Бахсыстой сӕ уды тыхтӕ ӕмӕ бафӕрӕзтой иттӕг хорз, сыххӕст кӕнын Хуыцауӕй сын лӕвӕрд хӕсӕвӕрд, бӕрзонд ӕмвӕзадыл, бахъахъхъӕнын сӕ удыконды хуыздӕр миниуджытӕ, сӕ монон культурӕ, сӕ уӕздандзинад, лӕгдзинад, сӕ фарн ӕмӕ намыс. Фыдӕлты уӕрӕх дунембарынад ӕмӕ дунесконды арф зонындзинӕдтӕ сын лӕвӕрдтой фадат канд сӕ ӕхсӕнадон цард, Куырыхон уагӕвӕрдты бындурыл аразын нӕ, фӕлӕ ма стыр аргъ кӕнын зонын ӕппӕт Хуыцауы сконд дунейӕн, сӕ алфӕмблай ӕрдзӕн, цӕрӕгойтӕн, зайӕгойтӕн, зӕххон ӕмӕ ӕрвон тыхтӕн. Ӕмӕ уый фӕрцы зонын се ппӕты хсӕн хӕларӕй, уарзонӕй цӕрын. Уымӕ гӕсгӕ уыдон арӕхстысты сыгъдӕг хӕххон бӕркӕдтӕй хӕдзардзинӕй пайда кӕнын, ӕмӕ ӕрдзӕн зиан ма хӕссын. Уыимӕ ӕххӕст кодтой арф зонындзинӕдты бындуры лӕвӕрд цуан кӕныны ӕгъдӕуттӕ. Уымӕй уӕлдай фыдӕлты фӕлтӕрддзинад куыд амоны, афтӕмӕй Ирыстоны хӕхбӕсты зайынц ӕмбисонды пайдахӕссӕг кӕрдӕджытӕ. Уыдоны тыхымӕ хъару зонгӕйӕ ирон хосгӕнджытӕ ӕнусты дӕргъы дзӕбӕх кодтой се мзӕххонты алыгъуызон низтӕй. ӕмӕ адӕм ӕнӕнизӕй сӕдӕгай азтӕ цардысты. Афтӕ стыр аргъ кодтой скъудайӕн, уый, дам, дыууын аст низы суры. Таурӕхмӕ гӕсгӕ Туалгомы та кӕцыдӕр заманы ссардӕуыд суанг ӕмбисонды ӕлутоны кӕрдӕг дӕр. Уымӕй иу чысыл мур чи аууылдта, уый йӕхи нкъардта раст цыма сой банызта, кӕнӕ дзаг фынджы уӕлхъусӕй сыстад, афтӕ. Абоны дуджы дӕр ма уыцы зынаргъ ӕрдзон бӕркӕдтӕ алуалдзӕг бӕргӕ тӕмӕнтӕ акалынц нӕ хӕхты фӕхсытыл. Фӕлӕ сӕ хъыгагӕн адӕм пайда кӕнын нал зонынц ӕмӕ сын сӕ хъаруйыл не ууӕндынц. Уымӕн ӕмӕ ӕрдзӕй ӕгӕр адард сты. Фӕлӕ ма сӕ Цы иуӕй-иу лӕгтӕ зонынц, уыдон дис фӕкӕнынц сӕ нымӕц ӕмӕ сӕ ахадындзинадыл. Ходы зӕххы цы кӕрдӕджытӕ ис, йӕ уыдонӕй ма цалдӕр ис цъӕйы. Ӕндӕр мӕнӕ хӕстӕг Дагомы дӕр, ӕвӕццӕгӕн, иу цалдӕр афтӕ сардзынӕ, йӕм та сты иууылдӕр. Дӕр мӕнӕ райсӕм

Хъуыртӕ, хъуырнистӕн, ӕхсӕнӕн, игӕрӕн алцӕмӕн дӕр бӕззы. Мӕнӕ адон та сты мордовник зӕгъы. Адон сты дыууӕ хызы. Иу дзы у мордовник, иннӕ татарник. То есть иу дзы дӕтты Сырхсӕр нырма нӕма бацӕттӕ сты, иннӕтӕ сты цъӕх. Бӕмӕй скополамин зӕгӕ кӕнынц хос, мадӕ авари бахауди, нерв ныццавтай, ӕмӕ йӕ кӕд хъуыды кӕнут, мӕнӕ афтӕ фӕцӕуынц, ӕмӕ йӕ къах бабызы къахуызӕн, тъӕпп-тъӕппгӕнгӕ цӕуы, йӕхи ныпсин, мӕнӕ йеддӕмӕ йын хос вообще дӕр ницы и.
Германиадон сты уруссагау сӕ мӕтмӕ чи хӕхонынц, фӕлӕ иронау та у дзыккайы сыф. Ме дзыккайы сыфтӕрӕй цӕй тыххӕй схуыдтой, уый бӕрӕг у. Уыгӕрдӕнмӕ уӕлибыхтӕ хастой хъармӕй картофджынтӕ, сахараджынтӕ, дзыкка. Ӕмӕ дардмӕ куы хастаиккой, уӕд иу фӕуазал истӕй иу фӕхъӕбӕр уыдаид, нӕ? Фӕлӕ цӕмӕй хъармӕй хӕццӕ кодтаид, уый тыххӕй-иу стӕй уӕд бындзытӕ дӕр ӕрбадтысты. Ӕмӕ йыл адон сыгъдӕг, адонӕй сыгъдӕгдӕр кӕрдӕг нӕй. Ӕмӕ йыл йӕ уыдон тъӕпӕнырдӕм ӕвӕрдтой мӕнӕйӕ лӕгъзыртӕ. Афтӕ-иу дзыккайы сӕр сӕвӕрдтой. Дзыккасӕй мидӕг хастой гыццыл аг. исты ахӕм бегъӕугомау къус. Мӕ ӕмбӕрстой мӕ-иу сахат куы фӕцыдаиккой, уыгӕрдӕнмӕ уӕддӕр йӕ уыцы хъармӕй схӕццӕ. Афтӕмӕй хӕрӕн нӕй, фӕлӕ у хоскӕрдӕг, стӕй дзы кӕнынц цай. Йӕ зӕгъын мӕнӕ цайгӕрчытимӕ, битъынатимӕ, дыууӕ дыууӕ зӕнгимӕ иу ахӕм сыф куы ныппарай, уӕд йӕ хуыз бынтон ӕндӕр фӕуыдзӕни, мӕнӕ сау бӕгӕны куыд скӕнай, афтӕ. Стӕй бӕзджын уыдзӕни, лӕгъзгомау уыдзӕни цымгӕйӕ, тынг бирӕ хъаруйӕ ми. Куырттаты комы Мырзаганты дыууӕ фсымӕры, Дзисойы фырттӕ, сӕ уыдон амӕй дзӕбӕх кодтой цӕрӕнбонты адӕм, сӕ игӕртӕ. Йе рмӕст нал кусы, Уӕд йӕ уымӕй чайы кӕн, ӕрмӕст хъусӕй. Ермэлӕй ӕвӕссыфӕй чайы куы скӕнай, уӕд ӕз дӕ боны фӕнуадздзынӕн. Райсомӕй изӕрӕй куы хъӕрд размӕ, куы хъӕрды фӕстӕ, ами ӕррасыгъдӕг кӕнын. Ӕр зӕгъӕм, сойджын хӕринаджы скодтай къустӕ, ӕмӕ зыны хсӕн у сойджын хӕринайы къус. Фӕлӕ ӕви донӕй йӕ куы ранхъӕвзай, уӕд цыма сойӕ хъӕстӕ нӕ фӕци, афтӕ у. Аирдӕй кӕны ӕмӕ йӕ пайдайы хауы мидӕги. Фӕлӕ йӕм сдӕсны вналгъхъа.
Рагон хосгӕнджытӕ хъуыстгонд уыдысты сӕ дӕсныйадӕй канд Ирыстоны нӕ, фӕлӕ ма ӕндӕр адӕмты хсӕн дӕр. Афтӕ абон дӕр ма бирӕтӕ хорз хъуыды кӕнынц куырттатаг хосгӕнӕг Мырзаганты Уанейы. Уый йӕ ӕххуысы тыххӕй адӕмӕй ӕхца дӕр нӕ иста, афтӕмӕй сын ӕхсӕвӕй бонӕй лӕггад кодта ӕмӕ йӕм цыдысты адӕм дардӕй ӕмӕ хӕстӕгӕй.
Бирӕ адӕм цыди Уанемӕ. Уане кӕрдӕджытӕ ӕмбырд кодта, уымӕн ӕмӕ зыдта, цуанон лӕг уыдис ӕмӕ зыдта, кӕм цавӕр кӕрдӕг зайы. Уыцы кӕрдӕг цӕмӕн ӕххуыс кӕны, куыдӕй употребят кӕнын хъӕуы. Хеодат йеддӕ иууылдӕр зыдта Уане

Ваня уыдис фыдӕй сын баззади цуан кӕнынмӕ. Цуан-иу куы ацыди ме сырд кӕм ардта, уӕддӕр-иу ӕй хъӕуын, хъӕуыл байуӕрста уӕйдам ӕфсати лӕвар узӕгӕй. Йӕхӕдӕг ӕй сӕхӕдӕг кӕд бирӕ бинонтӕ уыдысты, уӕддӕр ӕй иунӕгӕй никуы бахордтой. А уӕйдам ӕфсати лӕвар уымӕ дзуазым алкӕй бинонтӕ дӕр саходой, зӕгъы. Ахӕм лӕгӕй йӕ зӕдтоны жуанӕй
Сангӕнгӕ куд истам, ӕд бирӕ кӕрдӕ истамдта. Загъту, наней худтам, наней удум сирдкунӕй од сӕмӕ цӕуӕм. Сирдамарынӕй рындз базонун у хуздӕр, стӕй дин бирӕ кӕрдӕджытӕ бацамондзӕг ци цӕмӕн хус кӕнуй. Кодта дони зил куди, уӕди дохтыртӕн уи тынг зӕндзӕбӕхгӕнӕн. Мӕй мӕнӕ Харисони комкоммӕ зайи, нал ӕй зонун йӕ хуз. Мӕ еуи ӕрцӕттӕ кодта раздӕр, мӕ еумӕ искодта ваннӕтӕ, боскайу искодта тӕфтдоны. Мӕ дон кӕмӕ уыди, еу

Мемӕ фыд федта, мӕ афтӕ зӕгъы, иу хуыри ам уадзут. Хуырийы фӕстӕ незамутдӕр баласут. Ӕмӕ схуыссын кодта йӕ хостӕ кӕм уыд, уыцы комнӕты. Фӕлӕ уый куы сӕрста, уӕд-иу йӕ хъӕрӕй бацон нӕ уыди. Хуырийы фӕстӕ ныр баласта йӕ дзаумӕттӕ ӕмӕ сӕ скодта мӕ тынг дзӕбӕх йӕ йӕ хӕдзармӕ. Мӕнӕ дизентерӕй ӕвзӕр низ у, уый. Рынчын куы уай, уӕд уымӕн кодта хос.

ме бауадз иу полчъосӕ. Ме йӕ иу хӕрд бакӕ, ӕмӕ сахатфӕстӕ цуан алистас кӕмӕ дӕн, алистӕ уыдзысты сыгъдӕг. Дизентерий афтӕ сонтӕй уый дӕр дзӕбӕх кодта.
Мӕ фыд мын-иу загъта, Алас Мӕскуымӕ кӕрдӕджы дӕ. Мӕ мӕнӕ спискӕйы къароппӕ стыр къароппӕты Хём-иу кӕрдӕджытӕ сӕвӕрдтон. ӕххускӕрд ӕзтӕ. Ӕма-иу сӕ фӕстӕ сӕ уӕлӕфӕстуд исӕй кӕрдӕг у сӕмӕн ӕххус кӕны. Ӕма-иу ӕластон виллар. Всероссийский институт лекарственных растений. Ӕма мын афтӕ зӕгъынт, у нас есть картотека. На вашего отца

Де Уане, базӕгъын уӕд здесь баздысты. Ӕмӕ йӕ кӕрдӕджытӕм хъуысты кодтой, йӕ уым федтоимӕ. Дис ӕхсӕз кӕрдӕджы бахаста наукӕмӕ. Мӕ йын хорз премий дӕр сӕрвыстой йӕ уд тыххӕй. Ӕмӕ, дам, Къабускайы хуызӕн, афтӕ дӕргъӕн, миӕттӕ диставаткӕмӕ урс пудрӕ, бурпудрӕ, уыдоныл багати пудрӕйы бӕззын. Ӕмӕ, дам, йӕ ис у, уый, дам, у цӕстыхос. Ӕмӕ йын афтӕ зӕгъы, ӕз, дам, Мӕскуымӕм куы ацон, уӕд, дам, больницӕйы хуыссын катаракттӕ ӕмӕ, дам, ӕй хъуамӕ операци скӕнон. Ӕмӕ фыдмӕ мӕ фӕдзырдта, бандонмӕ рахӕсс.

Ирон адӕм пайда кодтой хӕххон зайӕгойтӕй канд низтӕ дзӕбӕх кӕнынӕн нӕ, фӕлӕ ма зыдтой бирӕ хӕрынӕн бӕзгӕ адӕймаджы буарын пайдахӕссӕг кӕрдӕджытӕ.
Ӕмӕ йын ӕвдӕлд афтӕ загътой, хохӕн йӕ диси, быдырӕн йӕ кӕрог зӕгъ. Ома кӕрдӕджытӕй

Мӕнӕ Леви у хӕрыны кӕрдӕг. Гогозагӕй хуыдтой махмӕ. Ладжыры комы дӕр, Туалгомы дӕр. Ерс кӕм зонын, уый дӕр Гогозаг хуыдтой. Кӕмӕ амӕм кӕрын дӕр номӕй дзурынц, чи нӕ зоны. Фӕлӕ Леви кӕм зайы, уый у хъӕздыг зӕхх. Хуымты кӕрӕтты зайыг, фӕндаджы кӕрӕтты адӕм хӕстӕг кӕм цӕрынц, уымӕ псырак уыд. ӕма догъусӕ фӕфтӕ. Мӕмӕ бӕрӕг у, иутӕ дзы дидинӕг калынц, иннӕтӕ та гыццыл фӕнӕмыг сты. Гыццыл. Мӕ йӕвзы нӕмгуытӕ чистыдон стынджыр вӕййынц мӕнӕ ӕнгуылдзыны хӕстӕ. Ӕмӕ гуымбылты хуызӕн вӕййынц афтӕ ногахст гуымбылты хуызӕн. Ӕмӕ сымах сывӕллӕттӕй хордтам йӕ сыфтӕ, йӕ дидинӕг дӕр,

Захарайгӕнджытӕ. Захараджы не уымӕ хуыдтой, ӕмӕ Дыгурӕй растдӕр дзурынц Захараджы, зӕгъгӕ.
Ома алы кӕрдӕджытӕй? Алы кӕрдӕджытӕй, алы кӕрдӕджытӕй.
Дыууӕ-ӕртӕ кӕрдӕджы хуызӕнӕй Сахараджы ничи скодтаид. Уӕд цӕй цӕй Сахараджын уыди? Иу фондз хуызы. Ныр мӕнӕ адон дӕр сты лӕджирттӕг.

ӕртӕ хоры хуызы, ӕртӕ хъӕбӕрхоры хуызы тау куы скодтаид хуымы, байтыдтой хуым, байтыдтой ӕмӕ тау куы скодтаид йе взӕр йӕбӕрц, уӕд мӕ кӕрдӕгхӕссӕн ӕрцыдаид. Мӕ йӕ уыдонӕй дӕр тыдтой, хлепайы ӕвзартӕй тыдтой, хъӕдуры ӕвзартӕй тыдтой, мӕнӕ ма дзы цы уыди. Сысчи ӕвзартӕй тыдтой, бирӕ цӕмӕйдӕрты.
Фыдӕлтӕ кодтой ӕмбисонды хӕрзад ӕмӕ пайдахӕссӕг хӕринаг сахара, зӕгъгӕ, алыхуызон кӕрдӕджытӕ ӕмӕ ӕхсыры сӕртӕй. Ӕмӕ йӕ абоны фсинтӕ дӕр куы арӕхсой фыцын, уӕд стыр лӕвар кӕндзысты сӕ бинонтӕн. Куыд ӕй цӕттӕ кӕнын хъӕуы, уый ӕвдыстам нӕ равдыстӕй иу ӕмӕ та уын ӕй ногӕй уӕ зӕрдыл ӕрлӕууын кӕнӕм. Фыццаг иу фыхтой сахара, ирон сахара. Сахара фыцынц алыхуызы кӕрдӕджытӕй. Ӕмӕ зонын хъӕуы, кӕцы кӕрдӕг цы пайда у, уый. Се ппӕты миниуӕгдӕр иой у ӕмӕ цалынмӕ ног вӕййы кӕрдӕг, уӕдмӕ дзы бирӕ вӕййы Курсадау зӕгъгӕйӕ, биологическая жидкость ӕмӕ йосы жидкость сыгъдӕг кӕны буар, суанг клеткӕты онг. Ӕмӕ мӕн ӕрӕмбырд кодта мах кӕрдӕджытӕ, мӕн сӕ бацамонӕм, цавӕр кӕрдӕджытӕ сты, уый. Сӕ хӕрӕф фӕфыцынц ахӕм кӕрдӕджытӕй, кӕцы кӕрдӕг у хӕфсы къах хуыйны. Хёй кӕддӕриддӕр ёй сахарӕй пайда кодтой сахарайӕн. Хӕйтӕ хуыйны пысырай мад. Ам дӕр тынг бирӕ ахӕм пайдайаг миниуджытӕ йын ис ӕмӕ рӕуджытӕн дӕр тынг хорз у, туг дӕр сыгъдӕг кӕны. Маман дӕр йеддӕ.

Мах уже ёсы кӕрдӕджытӕ сфыхтам мӕнӕ ӕмӕ сӕ куы сфыцай, уӕд ёй фӕстӕ сӕ ныххойын хъӕуы арык хафӕнӕй, дзӕбӕх лыстӕг.
Карст ӕмӕ фӕлвых кӕрдӕджытӕм бафтауынц ӕйчытӕ. Надхоры ссад ӕмӕ цӕхх. Хурх рафыцынц ӕмӕ йыл фӕлвых кӕрдӕджыты змӕст ныккӕнынц. Бауадзынц сӕ афысын ӕмӕ сӕм бафтауынц карст кӕрдӕджытӕ. Иудадзыг ызмӕнтгӕйӕ йӕ афыцынц ӕмӕ касыл ӕркӕнынц ӕхсыры цъӕрттӕ. Бауадзынц ма йӕ афыцын ӕмӕ диссаджы адджын ӕмӕ пайдайаг кӕрдӕджыты карз Захара у цӕттӕ. Ӕвӕдза, цас хорздзинӕдтӕ балӕвар кодта ирон адӕмӕн Хуыцау. Царды ӕмӕ кувын рӕсугъд ӕгъдӕуттимӕ ма нын радта ӕнусон ӕрдзон бӕркӕдтӕ, сыгъдӕг дӕттӕ, хъӕздыг хъӕд уӕлхӕдтӕ ӕмӕ сойджын уыгӕрдӕнтӕ. Афтӕ зӕгъӕн ис ӕмӕ ирон лӕджы фарнагур ӕппындӕр ницӕй фӕдыл бахъӕудзӕн цӕуын ӕндӕр бӕстӕтӕм. Алцыдӕр ис цӕрынӕн фаг нӕхимӕ, Ирыстоны. Махмӕ, ӕрцӕуӕггаг ӕгъдӕутты ӕмӕ динты ныхмӕ, куыд ис ӕрывӕрӕн нӕхи бирӕ рагондӕр, рӕсугъддӕр ӕмӕ куырыхондӕр ӕгъдӕуттӕ, афтӕ кӕцӕйдӕр ӕрласгӕ нырыккон хӕринӕгтӕ фӕлгӕтты ӕмӕ алыхуызон химикон буаргъӕдтӕй конд хосты ныхмӕ, ӕрывӕрӕн ис бирӕ пайдадӕр ӕмӕ ӕнцондӕр тайӕн ирон хӕринӕгтӕ ӕмӕ ӕвдадзы хостӕ, хӕххон кӕрдӕджытӕ. Уый тыххӕй нӕ хъӕуы хӕдзардзин ӕфсинау нӕ ӕрдзон къӕбицмӕ раздӕхын не ргом ӕмӕ не ппӕт хӕрзтӕ ӕрбӕстон кӕнын, цӕмӕй нӕ адӕмы ӕнусон фарн ӕмӕ бӕркад